Aratil ah het ngakchia pa mawlh pa an ti le api thi le ti awk thalo in atu tuhu thau an ti. Voikhat ah hotel ah Mizo pa le vaipa le Mirang pa he hmun khat ah rawl an ei in ti. Mirang pa nih apple kha avan ei le voikhat ei ah khin hnawm tuang a hlon an ti, zian a hlon an ti le Kan ram ah apple tam tuk a ti an ti. Vaipa nih thakbure van ei ve le hlonh ve an ti. Zian a hlonh ve an ti le kan ram ah tam tuk a ti ve an ti le Mizo pa nih hlonh awk thei bak ti lo an ti le vaita vaipa kha a tang pa nai thuam le hlonh hu ma an ti. Zia cu ti na hlonh an ti ka kan ram ah vai thak bra lan tam tuk an ti. Siangpahrang pa he Hlandeo um le a dun chung epal ah lap ti a tial an te. A lomi paoh hawng tan si la ti a thawng thanh le laipa va choi vurmar le va lawh le ei vir an te. Jian a lawn ti le lo ve ti hei karel cu ti an te. Laipa titho he Mizoram ah kal le nai club cungah welcome to ti an tial an te. A hawipa nih ka kawi hi van rel nik zei ma si ti le Uaico meh to ti an Pakhat pa he khuapi lei ah tangkua ka in te an saya pa nih nang khuate deuh hong min si le ca kan hal la ti an ti le riara rai bai cycle timi kha van hal an ti le ai thuaithuai le therere a vai cale ti an ti. Pakhat pa he an sia pa nih ca hal ve thatho an ti la a hawi le nih thang ven ding in leng khan ngak tuk cang an ti. Khe kha pha lung ah van tial la hi zei ti lai ruat lengmang thei ti lo le leng le hoi pa van zo an ti. A hoi pa nih angal van i tong lai thuai thuai le sia kha chu ngal si ko ti an ti. Tunai in Doloy ah Thil pahnih lawng ti cu an i si le an alh kho lo ti le an i si tak le ka thlawhnak hna ka tha dit ning le pakhat pa he a mit kuak thuk tuk ti le a hmai pia pa mit ciar lo an ti pakhat pa he a ka dil kak tuk le voikhat cu phana lo in a vak le a hong loi le An nu nih fuk in a ka dil lai tami hnuah pul a cawipiak le sei le va set an ti. Pawpa he fufeh tak tuk le tluan khat an pek le a van fe le a kut van zor le a kut dok pahnih fe si an ti. Pitar te hi um le a tar tuk le thla cam le bawipa na pi hong ka zor mat ka tar tuk cang le za ka fak le mo ti. Thurzat

Hi tiangmi zong zong a ran kal te chungah lawmphu kan soi a voi inn ah kan chim ṭuan te kan rongbawl tu te le Hei, hi lai ah na hnawh zungzung a la tete cu ah a hlei lawmthu kan soi a ni. Ai nga nge in nui ru ta. Nui tur in ka soi lo ah lawmthu ka soi ni hi. Ka kawi nen Mizoram mi kan kal i maw beih min ruat man tan Mizo si pei ho An ṭhat lo zia teh! Minghnek dan teh! Minhro dan teh! Ka kawi hi ka khawngaih lutuk a maw! A phur lutuk a! Mizo upa nih khan khoiṭang ngen rat a van tia ka pu in ai an i lo ka kawi in Ka pu, kei te chung mizo ah ka run kal miah lo ah mizo ṭawngte pawh hi ka thiam hleinem. Kein ka thin kha rim lu tuk a maw. Hei, nian ho. Eng ah nge min man ringawt ah. Eng nge Ki sual kan naih. Sei lo meng. Eh, kan lawm e. In zavai cungah lonthu um ro se. Nak nak tu ka in vai an dam takin kan hmu don nia. Ti hi